नमस्कार मैथिली कथामालासँ हम कविता झा सबके स्वागत करै छी आओर ओझका एहि वीडियोमे हम अहाँ सबके बताबऽ जा रहल छी जे एहि साल यानी 2025 मे जितिया व्रत कहिया छियै या जीमुतवाहन व्रत कहिया छियै आओर जे किछु समय सारणी हम बतायब ओ सब मिथिला पञ्चाङ्गके अनुसार रहत आ दोसर पञ्चाङ्गमे कनि मनि भिन्न अहाँके भेटत जे समय छै से सभसँ पहिने तऽ खुशखबरी अछि जे एहि बेरका जे जितिया पाबनि अछि ई चौबीस घण्टाके अछि पिछला किछु सालसँ हम देखै छियै जे जितिया पाबनि जे छलै से तीन साँझक होइ छलै हँ जेकि बहुत कठिन भऽ जाइ छलै किया तऽ एहिमे पानिओ नहि पील जाइ छै मुदा एहि बेर चौबीस घण्टाके जितिया पाबनि अछि साथे साथ ओठघन सेहो अछि तऽ एहि साल यानी दू हजार पच्चीसमे जिमुत वाहन व्रत अछि चौदह सितम्बरके चौदह सितम्बर दिन रविवारके अछि जिमुत वाहन व्रत आओर किएक तऽ रविके पड़ि रहल छै जितिया व्रत यानी कि जे कोनो साल जितिया व्रत मंगल रवि अथवा शनिके पड़ै छै ओकरा खरजितिया कहल जाइ छै जाहिमे कि जे शुरुआत करऽ चाहै छथि ओ उठा सकै छथि तऽ एहि बेर अगर अहाँ शुरुआत करय चाहैत छी पहिनेसँ नहि करैत छी एहि व्रतके शुभारम्भ सेहो कऽ सकैत छी आओर नहाय खाय अछि एहि बेर तेरह तारीख तेरह सितम्बर दिन शनिवारके आओर भोरमे ओठघन सेहो अछि अष्टमी तिथिके आरम्भ भऽ रहल छै चौदह सितम्बर दिन रविवार सुबह आठ बाजि कऽ पचास मिनटपर आओर अष्टमी तिथिके समाप्ति छै पन्द्रह सितम्बर दिन सोमवार सुबह छओ बाजि कऽ पैंतीस मिनट पर यानि कि अष्टमी तिथि छओ बाजि कऽ पैंतीस मिनट पर सोम दिन पन्द्रह तारीख के समाप्त भऽ रहल छै तब पारण जे अहाँ करबै से छओ बाजि कऽ पैंतीस मिनट के बाद करबै पन्द्रह तारीख के आओर चौदह तारीख के साढ़े आठ बजे यानि आठ पचास सँ अष्टमी छै यानि सूर्योदय के बाद अहाँ व्रत करनाइ शुरू कऽ देबै आओर ओठगन हेतै भोरमे पाँच बजेसँ पहिने अहाँ ओठगन कऽ लेब आओर ओकर बाद चौबीस घण्टाके एहि बेर व्रत रहत तऽ तेरह तारीखके अछि नहाइ खाइ यानि माछ मरुआ ओहि दिन जेना अहाँ नहाइ खाइ करै छी जे केओ माछ मरुआ खाइ छी से खाएब आओर नहाइ खाइ पूरे विधिसँ करब भोरे भोर चौदह तारीखके भोरमे तेरह आओर चौदहके जे भोर होइ छै ओहिमे भोरे भोर पाँच बजेसँ पहिने ओठघन कऽ लेब किछु खेनाइ हुअए तऽ खा लेब आओर ओकरा बाद हेतै व्रत शुरू चौदह तारीखके चौबीस घण्टा व्रत हेतै आओर पनरह तारीखके सुबह छओ बाजिकऽ पैँतिस मिनटके बाद पारन हेतै तऽ ई छल जितिया सम्बन्धित किछु जानकारी हम आशा करैत छी वीडियो अहाँ सभके लेल यूजफुल रहल हैत तऽ एहने आओर वीडियोके लेल जुड़ल रहू हमरा साथ आओर अगर एहि पाबनिके सम्बन्धमे या फेर कोनो पाबनिके सम्बन्धमे कोनो विशेष जानकारी चाही तऽ अहाँ कमेंट कऽ कऽ पूछि सकैत छी तऽ मिलैत छी अगला वीडियोमे तामे तक जय मिथिला जय मैथिली